Okay. Mach dhi riwore gi pi omera ne kawuono. Eh. Mm. Ah, in ma beda ne ma. Bedi ket ma ibede. Sorry, no, no. Kanyo sawa donge. Sawa. Ya, karibuni karibuni karibuni karibuni wale ambao washaingia tap tap tap tap share share share share like like like like comment comment comment comment comment. Wasema ukekoro. In fact, wamoke dry. Oh, adwa kawo thuolo ni endi mondo arwak ng'ata ng'ata mosedonjo kanyono endo aparo ni ni man kaendi iluongo ni Omari Nash. Omari chien ojemo ne mbele. Chien mineno to mbele ema wahudo. Koro kawuono wabiro ka endi wakelo ni chenro iluongo ni The Scandal Sunday. Awada, kaka iluonge. Eh, ma koro the scandal Sunday. Kawuono e mono mach riwore gi gine. Kawuono e ma iluongo ni sitima ne riwore gi pi. Awada. Mm, Meanwhile, ng'ama osedonjo kanyo no endo, warwaki kabisa gimoro kwayi kanyo ni ati konwa ni sound no chalo nade. Sound is it okay? Yawa omek noise koso en piny koso wamedi tafadhali ng'ata ng'ata man oko kanyo wadwa ni ikonwa ni sound winjore nade Rose Rose auma osedonjo kacha nyiero maretari koni Rose nyiero Rose in nyierni share Rose nyier ti share inyiero ti share wan kaendi gi nyaronagi nyaronagi osebedo ka aneno kotungni e mbui kacha maracha koro ne tungni onge tiende we koro abi dichiel mondo watiek gini ikonwa ni to ang'o ma- ang'o mok timre pedeshe wacho ni an ka pedeshe karibu sana pedeshe iluongo ni pedeshe felix pedeshe machiegni kabisa konwa ane ni sauti chalo nade in ma in oko kanyo miwinjowa konwa ane ni sauti chalo nang'o kanyo nikech eh, un emunyalo konwa samoro turo fong' matiyogo ni ok sawa kabisa aneno ka ji osedonjo kachicha endo Bas, wakoro ne uh, koro twamoke. Mm, koro twamoke. Nyaro nage? Uh -huh. An adwa nadonj adonj dichiel. Iwinjo? Mm. Adwa ni chaka chaka gi introduction mondo emewa nikech uh, aneno ka nitie tungni moro e mbui kacha. Mara o, an to ok bunyala. Eh, an to ok abi ywak. uneno ni an ubiro ng'e ng'ama udilgo feni feni osedonjo kacha nyiero uh, okoro ni sauti ber lamek ceo mar loco safaris bro lamek oh, loco, loco safaris ceo bwana ceo bwana ambe keta uru mondo ugine wane kamwadonje Kido, Kido ne kachacha endo iluongo ne Kido mano the producer mar Barikiwa Studios okonwa ni sound ber. Koro ka producer mosewacho ni sound ber mano nyiso ni wan sawa. Koro wanyalo chako. Eh, kido gini man kido koro mago jok mochung' no e monitoring. Ging'iyo ni sound is okay, sound is okay. Meanwhile adwaro ne akoni ni ati ing'ama osedonjo kanyo no endo arwaki kendo wan kaendi gi Jaber Nyaronagi. Jaber Nyaronagi osebedo gi tungni moko e mbui kacha iwinjo uh, jaber nyalo nege mm. an ok adwa nawuo mang'eny mm. adwa na kwong ichak gi introduction ni mos joge mondo mi wadonja donja live Uh, moso wuai nyaka nyikoramo gi ajwang' an gi ng'eya kaka gi nying mar jaber nyaronagi kaka uwinjo mar osenyisou kanyono gima medo nyisou ni wan ne gisemoke wan wamedo mana chwale wan waonge tungni wamedo mana chwalo negi oh manyiso ni ah, wamedo mana miyo gi relevance e gima ne gisechako cha manyiso ni okwan ni emomoke nosemoke kumoro wan koro wachwale wan wan wachwale wachwalo negi achwala ingere ingere ni samoro ng'ato donjo kaendi to kia ni ang'o mono moki by the way nikech ing'e ni nitiere nitiere ng'ama koro watch but uh, en winjo winjo ni umoke ichwale ichwale so adwa ni kaw thuolo ni endi mm. mondo imiwa the brief actually what happened mondo mi jarus oja osedonjo king'e jarus oja jarus gor 001 gor 001 osedonjo kanyo uh, jarus oja uh, let me take this uh, chance to at least salute you an gima mora gi jaro ni is very humble guy and one of these fine days i'm planning to have jaro uh, on my talk show jaromba rwaki go mbaka gi jaber nyaronagi Eh. oyudore ka content creators ariyo koro conflict of interest kikitelerie jaro soja wacho niya omari to mano nyathi koso ng'ama duong' ba an nyathi babawa gi mamawa Eh, soja kasto gori wacho niya Omari Nash med volume. Okay. Volume wadhi medo. Jar, jaro soja. Ma iluongo ni nyaronagi ok en nyathi en ng'ama duong' ma in fact nitiere gimomiyo wabet kaendi aneno ka ng'ato wacho kacha ni amor kodu mani iluongo ni jaro soja jaro soja ma ng'ama duong' ma wabet go kaendi nitie tungni moko mosebedo achiel ariyo adek e mbui kaendi to an kaka giluonga iluonga ni the truth meter Eh, iluonga ni Umari Nash the truth meter. Koro wakelo the truth wadwa measure ne ni to uh, chandruok nobedo kanye. In fact wadhi kelo namba wa uh, wadhi keto namba wa moro ka endi minyalo participate direct. Inyalo gaga direct ti participate kodwa. Koro jaber nyaro nage. First nakoni ni ati itim thorough introduction because there are some people that are coming here and maybe they are not well conversant with you. Yes, an kaka ung'eya, amosu ahinya nyikwara Mugia Jwang' iluonga ni jagombaka gi jaber nyaronagi makelonu e lochono mar gombaka gi jaber nyaronagi. Ung'eya kaka jaber nyaronagi. Show mar jaber nyaronagi en just a normal talk show. To kawuono ni eri, uh, Mari is my host. Mm. to wan on super sat odong mm. scandalous sunday eh, noningo watime nyoro but wan gi technical errors moko e mbui magwa koro chunowa wapospone koro bedo the scandal sunday eh. eh. kendo inyalo manye e mbui mara mar youtube kachacha mm. kidhi e youtube kachacha ma nying mar go mbaka gi jaber nyaronagi mm. ibiro iromo koda kachacha mm. kendo ageno nu meduru subscribe bwana koro 70 be 79 be gimomiyo nyaro nagi ako nyagi nagi republic ung'eny yawa ah kudu wiwa go twara eh. haya haya sawa mm. sawa mm. youtube kacha chande mm. ong'eya gi nying mar go mpaka gi jaber nyaronagi mm. omari has been my host yeah. my, my guest actually not my host yeah. my guest at some point mm. koro dhiuru kacha umed subscribe jarosa wajawinjo kanyo kokwayi kokwayi interview ata ata like a, a, kaka ina an elevator pitch uni uni jo- chal jok manie lift makwayo ng'ato tich Eh, exactly. amba kwayi kaya hey jaki jaromanya Eh, koko mano tadhi manyi kiki eh. blue tika yawa asayi kwayo gi muolo right chon chon right Mm. Koro Jaber Nyaronagi, eh, this is one of the people that we have in this uh, industry is doing so great. To naneno ka in gi tungni moko kacha cha endo chal ka gima uywaru gi ng'ato. joge ma ywara kod ah, mm. omari dung'eya kaka ng'ama muli ang'eyo an daywara gi ng'ato ma I, I, saw, I, saw, I saw the post mm. when I was still in Tanzania mm. and uh, I, I have been following when I was Kisu, in Kisumu it was still the same mm. so I said immediately I arrive mm. I'll contact you And uh, by yesterday, we had some complications that could not allow us to uh, do the live. So we had to postpone, and today we are here. Yes, we are now, give us a brief of actually what happened. Aneno Sandy wacho ka chani aneno u jaber aneno aneno jaber Yeah. nyathi tin to ler. Oh my goodness, arwaku mano uh, maniluongo ni ng'awa kanyo no endo maniluongo ni Okelo. ki eh, ang, ang nasom eh, ang nimiya asom comments gi koni endi koro ok miwa i- i- miwa me brief igono mbaka matin ni actually what happened momiyo koro wachako neno gik ma gi- mini post kami wacho ni o anto kubunyala ineno ano kapi like seriously I, I, I, I was trolled, I was trolled, and en, Nikki en, troller. en, en saa uchiel taneno ka idonjo online kendo iwacho ni bwana ne an koro an koro ok bunyala udongo ywak udongo ywak kando to iwacho ni ne an koro ok bunyala kwa wach tango matimore Brian Akechi wacho ni uh, Omari Mosno madam no osekawo um, Sandy wacho ni aneno nyathi jaber uh, Josephine wacho ni oh my goodness arwaku Okelo wacho ni Omari nyathino pod tin yawa amor kodu mano jaroso japani modongo nase somo kanyono endo koro uh, tell us please what happened nayudo trolls at some point ne gin trolls mane was it around september neno then trolls mabe i was being trolled online iwinjo koro ingini na link during that time sikuwa sikuwa na n- like i did not react i did not have that emotional bandwidth mar bishana kodgi because Mm. ji ne nyisa ni lorin mago gik ma kik idonjrie mago jok ma manyo relevance kod nyingi kod kama kama Yeah. nikanyamaza uh, ni, though nili react react kidogo but na react eyo moro ma i did not go, come for you like an individual Yeah. ineno Mm. i just reacted on a general perspective Naam. kasto kaluwore ni like uh, around sometime uh, mid last week Mhm. chako ayudo the same trolls iwinjo Kwa yudo the same trolls. Now I told them uh, sometimes you have to give what to get peace mm-hmm. ineno mm. ema koro ne miyo koro chuno ma koro nyaka dhi ne live nikech eh, you cannot be ingeni if you, you if you're so much confident in yourself mm-hmm. you can't be locking your profile then it the post a fellow woman mm-hmm. ukimbodishia mkimtusi mm-hmm. and you feel you are confident si unawachilia tu aone sasa ndio at least mpelekane mm. so apani mano mano e gima nomiyo like at that point koro nomiyo awacho ni ng'eni koro you have to lower yourself to their level ma koro ichak koro duokori kodgi but ilisaidia because, because at some point the damage mana miye mm. emotionally mm. notere mo delete everything ing'eni uh, ing'eni an ahero ni ka wan kaendi maybe nitie eh, msijende ke mfalme karibu sana ing'eni ka wan kaendi onego bed ni jogi yudo the point koro ing'eni kiwacho ni ati nakonogi nakone like nadwokogi people are wondering like who is this guy Eh, Gi- gin ji there is a there is a adwa nya luongo nang'o there's a fra, frat, fratana, fraternity mantiere gulf kae there is this one woman at some point aliniingilia inbox and she was like uh,

sawa sawa bwana uh, mm. it's, it's okay manyiso ni in professionally you are an engineer yes i'm a professional software engineer mm, to awinjo ng'ama noduoki ni obiro na ka lawyer madhako mm. aning'e niya mm. i am so sharp uh, adhi e profile ne aneno one two ma wacho ni this one is a this one is uh, mm. kanyo nilikuwa na doubt gini kaduoke taduoke mana niya i was so po, i was so sure ninokuwa ni sure but kaka dhie profile mm. ano man this guy this woman is in girl but kaka then adhi atake with that fact Mm. but she denied it koro ing'eni ji bet nowacho ni she has fooled so many Mm. okukae Mhm. ing'e ni she's a lawyer somewhere Mm. Mm. koro ing'eni naduoga ling and i went I, and did my like background research chogo nyachali wacho ni omera galdem don't dare lady vinyar soja Erogo- do you know ka gikelore ka kende lady vinyar soldiers really ah, be, gi- gin ema gisechako tajore gin ma gi- this massive is here you know gimuoch Owa- Lady owa- Vinyar Soldier. owacho niya Eh. don't dare Don't dare lady lawyer." Vi- nyar soja aya koro le mm. wuod wuod wuod nyaka bwoch be wacho ka cha ne ne wasedonjo wasedonjo mm. koro ing'eyo i was like hey. koro manyiso ni aneno ka nyar chali wacho ni don't dare lead vi nyar soja do, do you want to tell us ni ng'ama wacho ne ne lawyer ni en e lady vi nyar soja miwacho ni don't dare ni she's, she's the she's, she's the she's the she's the so called loya so, koro ing'e nawacho ni eh, wang' ni loya obiro matek Mm. Wang' ni wacho ni, I'm, I'm sharp ang'eyo who is a lawyer you- Cho- chogo nyachali nyiero kacha maratari ang'eyo who can be what you claim ineno Mm. Wh- what you claim ang'eyi kaneno kamae I know what you claim to be kaka ng'eyi kamae Mm. koro ing'eyo na udhi e mawe badhi wali ne gimoko scandal mm. and at that so- some at so- ngini ne gidhi ma gimoki kan pok atere online me was just throwing words mm. athre des, diaspora desperados but at some point the same chogo nyar chalini emane ofili she was being attacked by then she was my mom was like how can she feel attacked to an pok apenji ni gima dhi kama ngeni koro gidhi ma gitero gicha online mhm. yani ngeni koro gitere kende gi gin gin gitere online gichwale ochopo online mm. and ngeni by then mm. pok nayudo ga social media trolls like this koro like i was not in a, an emotional space mar like ku, ku attack mm. i was kinda like ili nipata na shock mm. ina koro ngeni kaduka wacho ni eh tunyirege ni sawa tu ni sawa but then awacho ni nyini trollini tu nyarge mwacho ni uwacho ni gin ok room mm.

uh, let peace prevail. But, uh, you know, we have to know act- actually what happened and what is going on so that we can know where the problem is. Aride mukwo, ne? Aride. Aride mukwo Aride mukwo chuth. Angawe. Angawe koro. Angawe koro. Mani luongo ni cha, eh, chogo nyak chali. Koro, in short, um, ang- ang'o mukelo tungni ni between you and the diaspora team? Dong kaka nasechako nicha nyako cha kaka nodonjo na e inbox. Mm. Oh, manyiso ni en mono biro ni inbox. Ehe. Okoni ni ng'ama in go no. Ana in kanyo nikech aonge Kenya kanyo. Iwinjo? Mm. Koro gina wacho, eh, wang' naromo gi lawyer, dwa dwa dwa gweya ta be. Koro gini gitero gini online mm. and gini I was just giving general trolls. I was not mentioning names. I was not mm. until Tiogo Nyarshali gini ene osiepa she, she posted me and I also posted her and whatever I trolled her with was just like normal things in uh, the go, goal Photoshop bigi picha ni just uh, kesh I had no issue with her and nangeyo target mara No. gino nodhi mokwe moleng mol oleng remember that was around early September September kae ka gino dhi mbele koro ini gino dhi moleng ma weche gi waneno nang'o orumo ng'eni seche morumo ni me you will not nini I, ha- I, like I have to do my research atimo research nata lenga lenga

aluongi didi mani iluongo ni head ga onyango koro actually uh, of, uh, from your side ing'e ni kopo ni iwacho ni iwacho ni kuma intiere no endo manyiso ni in short wawacho ni chal ka gima uh, the, the main cause mm. the main cause mm. en uh, laro ng'ama in go eh, I think that mano was the agenda. The agenda was to frustrate me. Koro ini jogi katimo ne research, koro nyocha ni be kendo. Mm. mm. Aneno ka omok scandal mm. ne ng'ama chielo ni. Mm. Neno. Mm. Eta dhi kanyo ta anyiera anyiera ni eh hey. Ne ng'ama ilaro ni. Mm. Ng'ama moko scandal is a, is a mutual friend. Ino wacho ni eh, eh. kari ng'ani be nyamo ko scandal. Koro ng'ini ka scandal ni dhi mbele, mm -hmm. omedo dhi mbele. Mm -hmm. Kaneno koro ka moro ni ng'eni uh, wall is private. Aneno mm. ka koro screenshot

kasefwenyo e eh, koni kuma gigi yaye to ambi mhm. ng'e ni mi am irrelevant if you look for my relevance abiro provide it koro mm. koro adhi adhiya kachacha with the little research i know mm. this lawyer in norway awacho ni oh you're mm. a lawyer in norway mm. tasi tiyo kuomi mang'eyi eh. yes awacho ni you are not a lawyer in norway onyiso ji she was like uh, uh, lifestyle madakie kunyal dakie mm. kiang'o kiang'o kanyo dabed kenya daringo iri gi gari kiang'o kia kiang'o I was like, yani anaongea she, t- she talked so many things ni be pek na na group ni sijui eh, yani eh, she talked koro ngeni kadhi kachata ang'iyo ni Mm. awacho ni oh kai kuma giri yae with the little research i had now i had to now to like Lynn nonenore ni she was a bigger one, she was a bully lawyer in Norway. Wacho ni fuwo guok. Lawyer mane mani Norway? You are not a lawyer, iwinjo? Lege- Ipani lawyer timo photoshop achiel ma wiyi oleng'ore ka touch madhi lwar oseloki lawyer. Koso tinde watimo photoshops to wabedo lawyer. Nyisa ni you are not a lawyer in Norway. You are somebody mana kaka inenono endo akoni ni pod wan kaendi gi jaber nyaronagi kendo Jaber Nyaronagi temo golonwa kacha cha ywak mare. Uh, aneno ka chogo, uh, chogo nyar chali wacho kacha ni Lady Vinyar Soja lawyer come. Ma, ma. Come mom. Kasa aneno ka aneno ka cho Koro. Sorry, uh, we are very sorry for

I'm in that system. Angeyo. You have all the time to troll people. And again, you can't even, yani, even you're thinking, thinking, kedi chalo moro mana, oh, I don't want to like undermine any Anybody. group mm. but thinking ni chalo moro moro mar jakwath makwayo imbu yani jakwath moro moro iseneno ng'at moro mong'e mana jan jakwath yani, yani ene you can't kabisa. reason iwe ni mm. ng'ar rudho sufuria e tie nam yani you can't even reason mm. and you're there coming to my inbox to threaten me you are a lawyer what I did my research to gimane cha- chogo nyar chalio post I just went and wrote what I knew about her Mm. kanyo aparo ni kaka nawacho wani you are not a lawyer you are just a kemboi on the run Mm. in Gulf Mhm. yeah kanyo kuma ne gino moko godo Alright, koro gisani ni ende samwa wuene dangi konwa ne mm, en ang'o miwinjo ka mm, miyi uchunga ahinya because um, uh, ing'eni gimoro kiwacho maybe ntie, ntie, gi- ntie point moro ma koro iwacho ni no jogi kot ochwanya kuma jogi ngene ng'ato nyalo wacho niya mm. o oh, mari rateng' ilenga lenga o oh, mari fuwa ilenga lenga but ng'ato koro kowacho ni eti ni Umari keni Iran koro mano samoro koro nyalo chwanyi wani ne an naselinga mang'eny but ran mogono ran no ran ema koro chwaya koro e igi gite ere ere ere e igi gite ng'e ni mm. I've been always body shamed for the longest time Mhm. iwinjo Mm. ji kawoga ni like adhero but an ng'ama tintin you've known me I- yeah, I know, yeah. ing'eyoga ni an ng'ama dende tintin yani niko hivo Mm. but koro kachopo kuma koro m- she control me mokaw winjo the audacity mar post picha naye wolne mowuoyo gik mofuwo that No, was no wh- what, what did gik mane owacho gima koro noginena ahinya ni at some point she mentioned ni ne kaka idhero irach ka gima kia ni ibuogo ibuogo godo man- ma nyithindo mage siandagi and then some, so at some point ndie kuma ne gimention ni the the kia inyuol yani the- the- there were some unnecessary trolls ni be koro i- i- ok owinjo luonge kata ni ching Mm. Ja- iwinjo Mm. igolo chunya ya jawa

michak idhi kuot nying ng'ama an godo that is very it was very wrong it was very wrong chogo jachali wacho ni ogwela mm. wuoda wendo nyere kasto injinia injinia we we chayo we chayo jokwath sawa mane iluongo ni brian brian ok wachayi wagolo mana example kasto nyagem queen wacho ni in short ilaro ang'o yawa ilaro ang'o yawa gi eh? wach wach gini maber koso ilaro wuod awendo gi loya koso ilaro wuod awendo gi- gi loya kasto nyero sate i- chogo nyachali wacho ni nyero sate mam chode omaka e media Muhichwa. yes koro kanyo kanyo kuma ni trolls go Jo- chakore. josephine wacho ni iwacho ni thinking capacity is not kasto achibela to nyiera nyiera uh, uching ure wenda neno ka nyiero kacha to keto link ne by the way unyalo dhi usapote kanyo endo kasto nyiero sa te aneno ka ni kacha cha awinjo u mayom uh, ji ni kanyo no endo ji pod odonjo kanyo no endo koro yeah, adwa ni duok na nyara adwa ni iduokna nya, nya, nya game Queen queen. Nyagem, in short ilaro ang'o ayawa? Wach gini maber, kose ilaro wuod awendo gi loya. An nok anyal lare, iwinjo aman g- bedo kuma entiere, iwinjo. Kasto era be gima ichiwo nono, opogore gi gima inyiewo. Yeah. Yeah, kike- kitemo nyiewe tiketho pesa, iwinjo. Mm. koro gima this woman was bitter Mhm. they had some confrontation in the group Achibel- iwinjo achibela wacho ni you are real ni i love the spirit you are real not a not a photoshop photoshop mm. ineno Mhm. koro this woman was bitter kata ineno the so post mane koro mi atake no she claimed ni nitiere kaka ne giyuare group kachacha ni be nyisa ni o- ginene

abro biro ineno koro nitie kaka ne giyware mm -hmm. mabe she was like embarrassed kwa hiyo group yeah hadi the so called nani aka left kwa hiyo group ineno mm -hmm. but she could not stop iwinjo mm, iwinjo mm. mani pod owuoyo pod otimo kama pod otimo kama akini she's so desperate man to kasto kinge she's somebody who is big ineno ing'ama ng'ongo kisebedo ng'ama ng'ongo man gi nyithindo adek bed ka- kaka ng'ama ng'ongo wek yuarori oh in short uh, wek yuari gi she's pre aged, eh? eh, wek yuari gi pre 25 ska wan gini gi ang'o midwaro irwa mm. ka ng'ato koro oyudi omari koro wawacho acha ni koro wuondre ni in pache kia- akia iki Mm. koro idwa ywari kode ing'eni ng'ano wacho mana ni iyi pache thin nyathi joro koro iywari kode imanyo laro kode ang'o ilaro kode ang'o Mm. apani eh, the what she expected from me no backfire kech an nayude ayuda live kuro nawacho ni oh last time nawe cause ipani how many trolls do i deal with in a day ang'o miyo mare ne mana amua ni koro into koro umenizoea vibaya Mm. manyiso ni n- alivuka no- mpaka no- no- she no- did not know when to stop Mm. iwinjo Mhm. kaka nosewe the first time cha nowinjo bedo noling' aling'a oling' aling'a oling' aling'a owere koda like oshine gi the first nen the first win mane oyudo nowinjo bedo noling' oshine godo Mm. eh chogo nyachali wacho kacha ni tilafu ng'eny mambas mengi mingi wuod awendo wakawo tok ma wabro kawo tok ma wakawe 28 wuoro wuoro- wuoro wendo wabiro kawo tok ma wakawe 28 omari nyathino ber maner mano kaluoch evans aya i- i- i- it- eh? itilafu ng'emeni Ma- sasa mana pano onu- onuo machecha endo aya so lo, loya onyiewo Hera. onyiewo here Gitich matek. gi tich matek ma galf yawa omari kele gini mombasa be koso i- i- iluorowa koso jo mombasa joma beyo ah jo mombasa wabiro chopo to ok ma itilafu pod ng'eny mambas mingi mingi mingi mingi sana mombasa wabiro to ok ma eh, koro in, in, in short one koro kaka wawacho ni omari and jaber nyaronage koro uh, kal, uh, wawacho ni koro nwadwa tieko gini su wacho ni biro bedo mo, modhiek mm. mano sube beto owacho ni eh, owacho ni kuma koro chopene nikech nosewacho ni ok abi weyi abiro lunyi mi we record obiro bedo modhiek eh. koro apenji niya mm. in kaka mm, mm, jaber nyaronagi mm. iwinjo ere kaka ineno ni gini wanyalo timo mondo mi gik machalo kamagi endi chak makwa nikech ing'e niya we also learn from our mistakes you know ji ok nya dar gulf te iwinjo kata bed ni mondo gidar a, a no yani awacho niya mm. kata wan masani pod wawuogi ni ati watho generation mabiro mm. pod nyaka wabed gi jok man gal mm. mm. pod nyaka wabed gi joajawa mm. pod nyaka wabed gi joma nera mm. but maybe if there is way we can solve this jok mabiro chien at least ginyalo lan kaka notimore maybe kaka nomari gi lorin maybe osolve to giti e solving ineno kata mana e court aneno kiwuoyo kato you refer somebody to be a lawyer you'll realize ni nitie problems moko machalore gi mono monotimore minyalo ng'e niya to kes cha to nutiekoga nade tidhi irifa donge yuda idhi irifa manyiso niya somebody one said ni kopo ni ati uh, udwa konyo kumoro to onego bed ni uketo gimoro miluongo ni i suggest solutions mm. iwinjo mm. koro like this problem mm. how can we eradicate it from your side ineno nikech maybe ka giwinjo gimiwacho ma gi change to wanyalo ok abi yie ni chogo nyar chali mm. aya gini kaka wanyalo solve omari mm. atwa ni wo, gima chwanyo ji niya mm. you iketo sol, s- m- self esteem ni odhi piny ineno mm. sani dina bed ja yuecho i will hum, yani proudly mm. embrace that ineno mm. like I normally say proudly I embrace ni I'm a software engineer ngi kuma se dhia lando ne ng'ato ni sijui yo ama product manager ma CEO Safaricom ma- mo kanyo pod oinga pok achope ineno koro owinjo bed ni work on your self esteem nikech gima ineno ka kelo gini gini ete nyako ni she's trying to gain relevance by trying to associate herself like oh, temo manyo status quo ineno she wants to say that she's a lawyer ineno Ka- gimomiyo koro awacho kamano there is a time within these trolls there's a time she quoted uh, a name ma is a female luo promoter very senior very senior person ok aheroga luongo nyinge because she's not directly involved in this ni kuwalo koda abro dhi nyaka ir ng'anene mondo anene ka bro- obro chako temo promote iwinjo mano osiepa marach iwinjo and apparently the following day ada phone call with that woman kwa wawuoyo koneno gigi kadhi mbele she claim she does not even know this woman then in this same group in the same group mineno koro the same group mane kelo wacho because she added people in, in a group siji luo nagi republic some group that awinjo ni mare iwinjo in this group odonje gi nying moro oketo there is one female luo bully ma ji ong'eyo ji te there's a name mane mane portray nyingu bully ni mm. hapa ni ng'eyo ng'ama wacho kode the luo bully mobedo ko troll jo wangla wangla gi zuma neno i'm not going to call her name mm. akaweka namba tatu sasa namba moja imeandikwa pale jina ya ulo ineno mm-hmm. moro oketo portraying to be her sister moro oketo en koro ing'eni ng'a ka in e group acha ka in mowadi tineno ni en- nyaka gi ng'ani ing'eni you feel like he's surrounded with big people bcause kendo nyisi ni i will go there's a s- text kendo mana aneno kooro ni abiro nyiso ng'ani ing'eni ng'ane to siepna ting'eni komoko ni scandal to ok inyal gine neno Mm. ineno ka lathi omoko ni scandal ok inyal hepo abiro dhi nyise ineno koro ochal ng'ama ntiere gi nat moro maluz iwinjo She, she wants to associate herself with people mondo koro iluore ineno wacho ni an gi ng'ane ka mm. an gi ng'ane yani otemo buogi which is wrong jiamini tu yani jiamini tu one man person ok owinjo bed ok ochuno ni nyaka associate yourself with the people some of us are like one surround with those people but ok wabi brag nu ka ni ang'owa koro joma nyiri beduru jok ma like you believe in yourself ok ochuno ni you need not to lie to gain relevance ok ochuno ni nyaka iriambi yawa wacha wacha adieri ni no ineno koro dino donj kata gadiera Ini- dino bi gadieri oh, and i could have lacked n- nothing like onge gima dina trolego online Mm. nothing maybe ningembody shame tu venye nani body shame unajua mi hakuna point nimebody shame huyo mwanamke mi nimemwambia ukweli yenye ako nayo ni kama nimemwani ni kama ni expose unaona Mhm. like I've exposed her koro she needs not to lie mm. nikech koro kochopo kuma koro she can quote big big names mi feel ni eh, how can such a person be associated with such a ratchet ineno mm -hmm. nilijiuliza maswali but the point mana wuoyo gi the same woman monyisa ni i don't even know that thing please she's just trying to gain relevance with me. I don't know her. Mm. Mawacho ni this one is somebody. Koro group ka oketo wa koro ineno mana ka koro ka ineno ni Lavenda Nyarinjera commented uh, uh, type typing. No no I was like, "Hey, this woman is a psycho." Yani ra- wing'ich, pachi thin. Ikoni neno mana ni. I could wake up to f- 10 people inboxing me with strange numbers all in the name of Ayan. Kiango, kiango. I was like, this woman, you, you, you've gone so much. Yani, Lawi ja kabonyo karibu sana. she had gone too far. Nokongeo went to stop. I don't know. Njo. La, la, lawi wacho ni misawauru wakao ya chibela wacho ni truth be told truth be told kasto chogo nyachali wacho kacha ni ahero onge yueyo Eh, kasto nyaka em wacho ni mae e wich Mar- mar jogem I rest, I rest my case Jogem ward. I rest my case. Castro, uh, Chibela Chakwach Kashani Jaber, um, Jaber is good to real in life. Don't fake it. To be real in life, don't fake it. Okay. Jaber Nyaronagi Wuo Manilugo ni Kolua Chivans. Eh, Nyero sate aneno ka ni kache cha endo. Ngaya chogo nyechelo wacho ne ngane ne eh, Lorin Iketho gini. We share Mr. Lumbe. Ji- ji share. Umari mos nombo dam korka adonjo ka ah, akia ni um, akia gima dhi mbele we afolo eh, en, en wacho ni kore kodonjo Yes. folo nyako no wiye ler edwin wacho ni wiye ler kabisa Yes, we are led. ya yeah. yeah, chogo jaluo wacho ni ok en sabun orum nyathi nyathi nyathi jokanyamwa eh koro nitie joma be medo advice kane gin ok sabun ngane ah, go oning ye embrace gimwe logo ne sharing gi go matin to imbe go matin koro go matin to gi go matin mm? Mano is no. Chogo nyar chali. Mm. Mano is no. Kawajere. Mirembe bebo. Mano is no. You are in. You are in. Donge oka oka oka oka chodega. Wacha ni dongo kochodega. Koro. Mm. Uh, in short in ineno ni gini watime nang'o apart from isewacho ni ji obed real mm. like iwacho ni don't fake it ineno mm. but nitiere besei moro mowacho ni fake it until ah, but, okay as you're faking it just mm. make sure that you don't seek sink somebody else's boat iwinjo mm -hmm. eh,

akakuja sasa she now started trolling them hey they said that about me that woman blocked me long time ago what do I, I was like eke hey, mama nyalo miyo in short if you are surrounded if you have lady vinyar soldiers your friend gima wachoni gima iwacho kode kik ichungo de kot ibiro dong'e ne iwacho maber ni ati kopo ni ng'ato en osiep lady vi nyar soja to kik otim ang'o Kik- gimonyisi kik idhi chungo de koti idhi dong'e Idhi- this is the same person who sent me a photo of some una- woman claiming to come from my village nyoro kana adhi a- post picha no Eh. Ka penjo and she now she's now denying. Eh, lori no yudo pesa no kanye. Eh. Nadong masi. Pesa ni koro masi to koro dwa chako laro godo ang'o? I was like, hey, I shouldn't forgetting have the, the, those screenshots, everything. I was like, hey, Awera ma udhi dong'e, ka en osiepni udhi dong'e weche mang'eny. Udhi dong'e. Ne, Udhi dong'e. i- i- imed parni ka gi Lorin owacho ni kopo ni ati ni chogo nyachali osiepi Ok chogo nyar chali. ah, ah, not chogo nyachali but lady vi kik itim Gima onyisi wach miwacho kode, kawe ka kawe ka morning joke miromo go ng'ato e corridor to i- i- iwalo godo. Oraje koro mogi ng'ama osedonjo kanyono endo wan kaendi gimiluongo ni Scandal Sunday kawuono wan kaendi gi Lorin kata jaber nyaronage jaber nyaronage osebedo gi tungni moko kachacha endo owacho ni jo diaspora tungo gine tungo yie mane otem nochungo indeko otem nochungo ikwang' koro wacho ni yawa weuru mondo wabi wawach gini once and for all uh, chogene chali wacho kacha ni nyieka donge kore pap waluoro diboro onge luoro diboro anok anyiek ng'ato chogo nyar chali eh. akiayi in iseweri ni der pap ipuro tidhi wadhi adhi omed mana dhi ga tidhina chogo nyar chali der pap eh otenga moko chweri chiel tok nuo der pap eh Chogo nyar chali. Igodo otimo go. Mano dher Oywa pap. to dhi. Mano dher pap mopuro to dhi otenga. Oko nopara. Otengo kochwe dichiel to dhi. Chogo nyar chali yawa. Ung'awe. Apenji en kamano adier. Chogo nyar chali. Eh. Isedoko dher pap mama. Isedoko dher pap. Ya gini gini useng'awo yawa. Injinia kosingo koso. Eh. Ah ah, ane one bedroom. Ah, ok ene singo ene one bedroom. Ai, chogo nyacha likona ni umari nachi kitieko. To an be itim na interview pare. Sawa. Eh, a- a- adhi gi nya- nyathini type na yawo mano iluongo ni eriko simba Ah, ah, ono kan type ni ana type ne ng'anene to ap- ap- apenji ni apenji ni ha ah, jori mokelo karibu sana jori mokelo wacho ni mogo beche tek makata makata luoro dichiel sani watema tema mano iluongo ni jori mokelo jori mokelo machiegni sana mano iluongo ni osiepa mosiepa an ok ateli jatelo kisedonjo kae keni iwacho ni umari be uwinja mosna nyar jose nyar jese oh, sawa keni wuoro gana okawo wan kaendi wawacho weche moko makoro odok kocha cha endo mondo mi wane kaka gine i mean type yango okay now Uh, gini osebedo ka gine ne, ne sube beta keni wanyalo tiyo gi contact ni mondo wami jogi thuolo matin mondo owuo kodwa koso wati gi namba makoni wati okay wachi 07 wat, wadwa ketonu namba kanyo mondo uh, ng'ama neno ka embe ni nitiere gima odwa nowachi nikech ing'e ni samoro wan gi lorin kaendi ng'ato nyalo wacho ni ah an nokayudo mana eh, chance mar wuoyo ineno koro adwa ni amiu thuolo ni endi mondo iwuo awuoya live and direct eh, namba en 07 iwacho ta type eh, 07290 eh, t- type negi 07290 657 five one eh, ok en gima indikono en we asoma ne namba namba mwaketo ni mondo iconfirm ane ka en mano Yep. yawaduong' 07 290

0729065751 bas mane namba go direct mondo iwach kaka in ing'eye nikech samoro oh, ok in kaendi koro ing'e ni kiwuoyo to anyalo yudi Ay- any- any- inyalo yu- inyal- anyalo wanyalo yudi live and direct maler ma onge gima ogine ng'ato wacho ni mane namba ne koso oh, ah, mano namba studio mano namba studio we wache ni mano nambane mano namba studio koro go sani eh, dj dj dave ayoro karibu sana Ya, pogora gi nyar lejo ya. ah? Pogora gi nyar nyijese. Eh, in- in ipogori gi nyajese tafadhali go nambano endo gimanwone gi gimanwone gi piyo piyo mondo 657 Mhm. Uh, five one. five one ya go mondo ikonwa ni in wach ni ing'ama osebedo maybe kiwinje ing'ama maybe obedo involve ing'ama nene iwinje ga nade mondo wawinj duondi live direct live igoyo to wawinjo maybe from wherever you are you can call us mondo ikonwa aneno ka dj wacho ni lorin chalo nyar lejo kabisa no lorino kweri kacha cha ni no en ok en an ok an kamano wuod jesi an ok adhiga gi kamano en en ok en nyar lejo an ok ayiega en en en mare tek marach donge iwinjo kokwer ni en ok odhi kaka odhino uh, pod pod amedo somo comments kaka donjo ka endi mondo mi wa watiek ginie once and Namba no ng'ad, oye, kaya nga be nitie gir nono adier. Ah. Nyaka ong'ad ma pesa. Nyaka? Ni namba no ng'ado pesa kose en free. Ah, ah, namba no, namba no, donge ena ena normal namba yawa. Ena Koro ena, watieko ni oru bedo fake, chogo nyar chali. You don't have to fake it to be relevant. yawa. Eh, uh, nam- namba cha nondik kanye en ma en ma donge mm, en mano bas we wanunu godo donge ero kopi kanyo yawo mari timo gi nade an ng'eni in inji- in in injinia an gi yo kang'eyo Inyi- Ero injini- ase kopi nugo kanyo aneno ka nyasayun bosedonjo kanyono endo namba en zero namba en 07 290 290 65 75 1 donge 07 29 06 57 51 mane namba Ah, omari um, nyako no dhiro scandal kwele kwele warom fine breeze lorin nyar kanye lorin Mano nyar kanyamu. lorin nyar kanyamoa lorin mano iwacho nyamera en nyar pap mano Yes, chogo nyar chali der pa. inuoyo odher pap mano mm, puro to dhi to to koka chiewo yawa pimna uru otek koni matin nyar sayun but karibu injinia omiya namba ne sawa injinia omiya namba ne sawa mano namba studio go mondo ikonwa ni to in according to in in ere kaka ineno gini ere kaka iwinje in nyarol lorin apana ok en in iwinje nade wan ka endi ing'ama nodonjo kanyo no endo kane isebedo kifolo ang'e ni isewinjo kaka wawuoyo no endo isebedo kifolo imbe inyalo, inyalo konwa ni to in kaka in inyalo wacho ang'o lakini washare jamano kose kaka in wuon dhiang' Oma, omako omako dhere nyiedho e koro e, Jogo nyar chali we soka. e, wache ni dong Inyiso siep ni ni, ni, ni, ni loso photoshop ma, ma wiyo leng'ore ka oda kurruok bedo loyo. aya ng'ato gocho kaendi hello Eh, Omari, eh Ei, ayie, uhinyowa koni. Watim ang'o? Ei, yawa, ng'ama laro ndugu gi nyathi matito. Ah, ne wacho ka ne a Ee, Nitie kaka jo diaspora eh, teng'owa koni mok ber. wan e joka jogo wan e joma ni koni lakini giweye nyathino nyathino pok oneno bute E koro im- im- imbe ka imbe koro kako ywak ni in koro advice mane madang' imi i- madang' imi maybe jo diaspora kata jok matunge.

Ah, ah, miriwo sani nyathiwa rach nikech omiriwo lakini nyathino to ok wanyal riwo ne wadhi hinyo nyathino nono ikoni nyathini to owe- o- oweyone kata oguche Ah, nyathino mariwo ne oguche yawa an iluonga ni rose ouwa rose rosto gimi rosto wach miwacho ni iyudo ni ka ng'ato ni diaspora to loko profession ni iyudo kata ni otimo gimoro but koro wacho ni ni en uriembo onge owari to ma jiriemb gari onge malaro kod nyathino wiye to dhako moting'o choke chal rabuon ohoyo choke chal ang'o Rabuon miyogo. Rabuon dohonji, ing'e rabuon dohonjo. Anita Rose. Hey, yawa gini uketho yawa. Gini uketho yawa, gini uketho yawa ne. Namba pod en mana mano mano, inyalo gocho tiwachi kalori ni wa- rach, iwacho ni awacha kaendi nikech ok wa support ng'ato. korachi wacho wacha lorin onego nyasaye owari owara nikech pod itin kod luoro pap diboro monyiero mano mano mano jorem rose mano koro idwaro omari nas chogo jachali wacho ni koro mano rose dwara chogo jacholi ketho gini eh, Awuoro jago simu. Jago simu wacho mana adiera mam. Awuoro jago simu. Namba wa pod macha macha inyalo gocho e namba no endo. Wawinji loud and clear. Koso uwinjo ka ng'ama gocho no kowuok maler. Kigocho to wuok maler kabisa kendo wawinji. Inyalo gocho nwa ikonwa ni to in ere kaka ineno no time to ei ei kaendi ineno ni ng'ama rach ere kaka walokre ere kaka watime Rose winjo kaka wacho maber kabisa wacho ni yawa nyathini pod tin wene uru kinde wene ogine namba wapod mana mach mach 0729065751 just call it and tell us your views and kik iluor ni atikia ng'ane ne kacha ng'ane ne ka ng'ane ka mm -mm. go agoya direct kata kopo ni lorine marach wan wadwa ni wawinj gini once and for all mondo watieke omari miya wach kokachiew wach en niya nyar nya Sayun kone wach brief e tumie mana ma brief mondo odonj godo e topic wach en ni weuru gera gima ichiwo nono opogore gi gima inyiewo mm. kod status quo you want to identify yourself as a pilot in order for you to get love hey. Eh. winjo you cannot be go around fooling everybody ni am a lawyer in norway sechogo you are a kemboi what kembois in gulf go through some of them are even in a brothel somewhere iwinjo

Eh? beduru mana jok maril wekuru Ga- b- bedhe kapok idonjo e territories mag ng'ato tim research ne ng'ani ing'e ni ng'ani to chal nade ng'e ni en ng'ama chal nade because if she knew ni anyalo timo timone kamae ah, dino kodeya mi Osetimo kama cha aneno ka ah, ng'ane ne odonjo MC Konyango Mose wacho ka cha ne

Koro an gima dang' akwa jaberno, Mm. pilosa losa wi keto ji okware ng'uon adier nikech en gima rach ka ji go dier osol wiga gi gik ma iwacho ni joma ni oko oko oko oko. Eh. Koro an gima dang' adier wuoyo gi jogo naturality, wuoyo gi nyakono to gi wechego losi to kel kodhi e gi jogo chungo od ng'ato rach. Wawinji. Eh, adier en neno gi maber alafu sana sana joma jothum jothum ka gik gidhi ka wan ing'eni duoko ng'ado chien. Mm. Nikech onego bed ni kaka wan

Oh, kik bed ni atene gik moko bedo tungni ng'e ni kopo ni wawuoyo kama ma uh, nya, nga, nga, lorin obed kama to ji be wuoyo kama okang ne wach ni wawuoyo kendo at least emomiyo wadwa kata ni ati waketo simu ng'ato be wacho pache wacho ni gino ok en kaka lorin wacheno gino ne en kama kama kama kama

Eh, toro. erokamano mano jawinjo marwa iwinjo kaka owachono endo but nitie description moko moketo kanyo momiyo anyiero bwana anyiero maratari wacho ni ah, bwana we mang'eny aneno ka jini ka endi maselo kisumu wacho ni asedonjo chon time ba budho iye pek maselo jatugo maselo jatugo karibu sana msigmo osekonyango wacho ni ayie ayie ayie kleda aya ni ayie kleda ayie kleda aye aya wuo eh, wuo iwacho ni Iwacho ni Kipchoge. iwacho ni kipto Ai, ng'ama talo lurin Chiege suru. Ehe, amor kodu tich ler siwaya apani mago nasesomo kanyono endo apani ing'a man kanyo no endo iwinjo kaka ji wuoyo ing'a ma maybe mm, kapok watieko kopo ni ati pod in gi uh, mawaidha moro minyalo wacho namba wane kanyo no endo en uh, 07 290 65751. Eh, baba ne ok ni ji te nigi gini iwacho mos ah, kari ariyo to kende. 07. 07 Yawa, anang'eyo adek adek. 290

donge tiyudowa maratari nikech wan e kenya ka endi uh, amor kodu jok mane osebedo kodwa kanyono endo kendo winjo kaka wawache wawache ayanga ka ji nitie mok ni ng'ato ang' dhi medo mm -mm. kopo ni ati ng'ato feel like medo ibi, obiro abira ka to yudo gini kaka en ing'e ni wan wakete ayanga in fact en e facebook en e youtube en kumoro mora imanyo manya omari nash tiyude live kaka en no endo wadwa ni wakaw simu mogik twatieka tieka kasto nyaronage ang ne wachnwa last word koro wadwa ni chunyi ogonyre mondo idong itim tijeni sawa An chunya nosegonyore. I do social media for trolls, like for fun. Mm. Okay, in my full time job, iwinjo. Mm. So chama time kazi kiwe no affect in my real life. I'm just doing it to embarrass you because you decided to embarrass yourself. be en gima ok nyal- ok nyal miya stress Eh, Mm. idhi idhi ketho gini mano Rufina Sowino Rofino Sowino Meja wacho ni idhi ketho gini eh, eh, ad- adwa ni sube beto o- opinwa nambano endo mondo ng'ama dwa golo point ne mogik kikangni an ne ging'ada an ne ging'ada kaketo credit nadwa konogi wachnwa ka wan kae kapok wawuok an gi nyinga pile pile iluonga ni Omari the truth meter wan wawacho kama kendo adiecha ni osechwanya gi ji mang'eny adiecha ne osechwanya gi ji mang'eny kabisa but waneno ka pod wasonga songa mos mos wasongo mos mos uh, sube beto in ema warito mondo iket nambano endo nise to dak dak oneno ka Chak inwoye. Eh, mm? apin apost apost apost kachicha endo rita rita uru namba no biro tafadhali ne jomono pok ondike but kata ka ne pok indike inyalo manye be e comments kanyo eh, lorin makaungo donge Rose koro oketho rose oketho Rose- Rose oloso gino Rose onge gima oketho Ha? Rose Rose oketho gino gi kanye Donge wacho- wacho ni rose oketho Rose oketho ka- gino gi kanye to ogo nyar chali Eh, in olose Rose ogolo mana pache In- wacho ni rose olose Rose ogolo mana pache. Mm. Mm. Kopo ni uh, kopo ni onge mm, comment moro kata madwa medo ma waidha moro then adhi mi chance ni endi mondo imiwa uh, last word ni kasto watika tika wang' wako ni we call it off thank you very much for those people who are watching us koro network chandowa chal ni ikuodho ni diaspora ja diaspora moro gume kamera haya iwacho ni Dong koro kwa tieko, hmm. waweuru yuare ni gik ma nono. Winjo, joma nyiri, beduru jok moko ma... Jok moko ma wigi sharp ga. Mm. It's very embarrassing ka joma mon biro yuare live on social media ka simply because in gi nyiego moko mok konyi. Things that, that does not concern you. Oh, awinjo ka ji wachoga ni fake it until you just fake it onge ng'ama otami fake it but as you fake it just don't step on other people's lanes nikech jogo sama itimo mano to jogo bi- biro ani ka your fakeness somebody like me if you could have come out mi bi- biro ga diechi ing'eni dina koso gima dina troli go dina ok aembarasi but you decided to sink my ship body shaming me as you fake your life koro kanye kuma nikoso posting my picture was totally out of hand then your body sh- kaso ng'ato be ka ing'iyi ng'ama ipost gi kaka ichalo in owuon ng'ama ong'eyi to oneno gima ipost ing'eni uneno ni mano ruma juu anaona venye unakaa anakujua venye unakaa na anaona mtu umepost yawa naweu mana gi mago kaweu gi mago go mbaka amedo mana landonu ni chenro mar go mbaka gi jaber nyaronagi pod mm. nitiere kendo dhi mbele e mbui kachacha mar youtube idonjo wang mbui kachacha mar youtube timanyo go mbaka gi jaber nyaronagi mm. umed subscribe na mm. umed share tija kendo mm. umed miya views mo kal kod nono mm. anyways kidwaro mondo mi igo yud thuolono mar goyo mbaka e platform na mm. inyalo yuda e namba mar 0743901945 chiwo namba 07 43 90 1945 Mm. yes manya kacha cha mondo imi adet mondo inyisa ni wago mbaka karang'o sani aseduogo nyocha kaw break matin sani to To koro gigo kata sani mondo gigo Winj ka gidonjo. go sani go Ba- namba bane namba lorin no itemene ka donjo 074390 0743 1945 19 45 go kanyo imiya date no mondo wayud thuolono e rom mar Eh. goyo mbaka kodi ka weu gi mago jaber nyaronagi okwayou ngima mathoth nyasaye omed ritonau ero uru kamano to wotieko gino mayom ku- ya an bende adwa kawo thuolo ni endi mondo agonu erokamano ahinya e ng'ama none kanyono endo mondo osebedo ka watchwa all the way wadwa nogoni erokamano because you've given us the support